ɛna Asante Kɔtɔkɔ bɔɔ the third game ɛwɔ ɔmo pre-season no mu. Third game. Kɔtɔkɔ ɛkɔpie mu ɛwɔ Nkran on Monday. Ɔmo yɛ training Tuesday. Ɛna Wednesday anɔpa yi ɛna Kɔtɔkɔ ɛbɔɔ training game no. Na Asante Kɔtɔkɔ training game ɔmo bɔɔɛ no. Coach as usual ɔkyerɛ team no mu. Ɔmo bɔɔ three halves. Tie nie, Kɔtɔkɔ bɔ three halves te sɛ deɛ wɔn ne Ebony. Kɔtɔkɔ yɛɛ no saa pɛpɛpɛ. Eti wɔn bɔ first half, wɔn bɔ second half, wɔn bɔ third half if you want to put it that way. But football deɛ ɛnde ninety minutes. Asante Kɔtɔkɔ ɛna no wɔn postuu sɛ wɔn ne Ebony bɔ one one. during the ninety minutes ansa na kɔtɔkɔ ɛkɔ akɔ akɔ lusu eh, extra forty five minutes na wɔn bɔɔɛ no na nkurɔfoɔ ɛnte aseɛ but kɔtɔkɔ kept ɛnna kɔtɔkɔ hyɛ two but still kɔtɔkɔ akipi two ne principle ne sɛ bɔɔl no ninety minutes na wɔn hyɛ one ninety minutes ne kɔtɔkɔ ɛhyɛ one na wɔn atwerɛ. Trials. Aberanteɛ no a ɔhyɛɛ goal no yɛ Isaac Opoku Agyeman. Isaac Opoku Agyeman a ɔyɛ Trials no, ɔno na ɛhyɛɛ goal no on the 27th minute ɛna Isaac Opoku Agyeman ɛhyɛɛ goal no. Then after the 90 minutes a game no kɔɔ wɔn san bɔɔ 45 minutes extra no, Kɔtɔkɔ ɛhyɛɛ baako ɛwɔ hɔ. Musa Hamzata from a corner kick ɛna Musa Hamzata ɛde ne tiri pem bowl no mu to atenam de ma Asante Kɔtɔkɔ. Last Saturday, yɛn yɛ bɛka sɛ Kɔtɔkɔ alusu 2-1 no, yɛn yɛ ntumi nka sɛ Kɔtɔkɔ awini 1 ne, yɛbɛka sɛ Kɔtɔkɔ awini 2 ne. Because Kɔtɔkɔfoɔ de wɔn nkyerɛ mu baa sɛ wɔn deɛ sɛ bɔɔl no yɛ 90 minutes, wɔn abɔ awie, ɛyɛ 1-1. Ɛna wɔn kɔbɔɔ 45 minutes endurance, ɛbɔ ni. ne wɔn nkurɔfoɔ sɛ wɔahyɛ kɔtɔkɔ two nil ɛɛ two one nsɛntwerɛfoɔ no bi gye tom sɛ two one nti ɛnnɛ no ɛkyɛ sɛ kɔtɔkɔ ahyɛ two nil yɛba bɛwura game no mu of course ɛnnɛ asante kɔtɔkɔ first time a wɔn abɔ pre-season game kɔtɔkɔ did not concede a goal ɛnnɛ kɔtɔkɔ an concede goal ɛwɔ game no mu bernard ɛhyɛ two ɛtia kɔtɔkɔ Team a ne din de Ebony hyɛ two atia Kotoko. Ɛnnɛ Kotoko ankɔnsidi goal ɛwɔ 135 minutes na wɔn bɔɔɛ no 45 plus 45 plus 45 Kotoko did not concede a goal and for me that is the first thing a uh, mepɛ sɛ mede ato dwa ɛwɔ game no ho. Afei ma memfa nto dwa sɛ Asante Kɔtɔkɔ wura game no mu ɛnnɛ no, Kɔtɔkɔ game no, sei na coach Eric Tinkler ɔhyɛɛ game no ase de maa korɔbea Asante Kɔtɔkɔ. Sei na Eric Tinkler hyɛɛ game no ase. Goalkeeper Danlad Ibrahim Danlad na ɔdaa pole no mu de maa Asante Kɔtɔkɔ. Owieɛ no, ɛnɛ biribi sii. Philip ɔmo startee game no as a wing back bi saa. Wodɛ mma wo line up no yie a mabɛkyerɛ wo system no a coach no ɛbɔɔe no. Philip ɔmo, Patrick Asiedu, Issa Yakubu, Kofi, Marius, Bini Anji, Hilary Lord Adabo, Abdul Kader, Bismarck Ofori, Walid Fuseni, Aberanteɛ de din de Solomon Nso, Asa, ɛna Isaac Opoku Agyeman. So sei ɛna Asante Kɔtɔkɔ ɛhyɛ game n'ase ɛwɔ hɔ a ɛnyɛ asɛm ketewa. Na Kabiru wodeɛ na wode ba aha. Enti ɛyɛ Danlad Ibrahim ɛna da pole no mu. Right back no coach no ɛnɛ ɔde Philip Amu ɛbɔ as a wing back. Ɛna ɔbɔɔ three back system, ne three back no na yɛ Issa Yakubu, Kofi Bini Marius Anji ɛna Patrick Asiedu. Nti ɔmo mmiɛnsa ɛna na ɔmo ato pampim no ɛwɔ akyire hɔ saa as the three back. Ɔmo anim no na ɔbɔɔ two midfielders Hilary Lord Adabo bɔɔ sitting deep ɛna ɔbɔɔ Abdul Kader the Ivorian uh, Burkinabe ɔyɛ Ivorian born Burkinabe wɔn ɛbɔɔ as the number eight Isaac Opoku Agyama ɛoperate as the ten Walid Fuseni Neymar ɛbɔɔe Bismarck Ofori Youth Team bɔe no bɔe ɛna afei ɔbɔɔ Isaac ɛ ɔbɔ aberanteɛ ne din de Solomon Nso Asa. Eti wohwɛ wɔn a wɔn startee first game no a aberanteɛ ne din de Solomon Nso Asa ɔyɛ new player ɔbɔ obi. Afei Isa Yakubu. bɔ ne first game de maa Kotoko. Kofi Marius Bini Anji nso bɔɔe. So three of the players no a wɔyɛ new players a wɔaba no hyɛɛ game no ase de maa Asante Kotoko. Sɛdeɛ madi ka aka kyɛw no, 27th minute mark ɛna Korɔbea hyɛɛ first goal through Isaac Opoku Agyima. Na officially, deɛ nti a Kotoko, wohwɛ wɔn pictures, wɔn twa, wohwɛ videos wɔn yɛ a, Wɔn yɛ wie a, wɔn ɛde kye eyiyi players na yɛyɛ trials no ɛne adeɛ nyinaa firi mu. Wɔyɛ sɛ goal no deɛ ɔhyɛɛ no. So wɔn nim ne din but wɔn atwerɛ trials saa na yɛyɛ no professionally. Wonkɔtwerɛ player ne din sɛ ɔna ɛhyɛɛ goal ma abrɛ ɔnyɛ wo player. Nti saa na Asante Kɔtɔkɔ ɛhyɛɛ game no ase. Na yɛbɛba and unfortunately Walid ne Mafuseni pirae. Walid pirae in the first half. Ne yɛadwe yɛ sɛ nka nyɛ serious injury. But uh, ɛyɛ serious injury. Mɛba no mabɛkyerɛ o video bi. Ɛyɛ serious injury. After sɛ Walid apira akɔtena nkyɛn for close to one hour. In fact, opira free park no so no yɛkɔpagya no yɛsoa no. Then yɛbɔ bɔ no wie no sɛ na sɛ ɔmo san ɛsoa Walid ɛna ɔmo na akɔfo baase no. ɛyɛ just unfortunate ɔyɛ player a ne mmɔden mu asɔ coach n'ani paa the coach is beginning to uh, fall in love with aberanteɛ de de de wa lead ɔnie ayɛ apɔn so ha ma me eti uh, kabiru kɔ akyi na kye baabi a wa lead uh, wei ɛyɛ aberanteɛ asɔ mo fɛ no x2 something x2 asante kɔdɔkɔ ɔyɛ police officer Ɔyɛ kɔtɔkɔsɔ porter paa. Sɛ kɔtɔkɔ kɔ baabi a ɛyɛ a na security adwuma no nyinaa no ɔmo yɛ de ma no. Na last year na kɔtɔkɔ wɔ sogyani no commander sesei X2 ɛna ɛyɛ nti X2 ɛna afa Walid Fuseni ɛde ahyɛ n'akyi. Maka kyerɛ sɛ Eagle no ɛkɔ pie mu ɛwɔ Nkran. Eagle no ɛwɔ Legon. Eagle no ɔwɔ baabi a Asante kɔtɔkɔ ɛdidie. ɛne deɛ wɔyɛ biara eagle no ɛwɔ hɔ nti wei ɛyɛ Walid Fuseni unfortunately he got injured in the first half after spending about one hour ɛwɔ bench hɔ no ne yɛadwene sɛ at least Walid bɛtumi anante akɔ bus no mu but he was carried by X2 ansa na ɔtumi akɔfo bus it tells you the injury was quite uh, uh, uh, a worrying one we are hoping and praying sɛ scan akɔtɔkɔ bɛtwa no ɔn sɛ coach watete team no so awie wayɛ ne biribi awie and walead yɛ part of coach no ne squad ɔpɛ sɛ ɔde build especially players ɔn bɛ build a play ɛde ama no no nti yɛn mpa yɛ ne sɛ walead uh, injury na nkɔnkɔ yɛ kɛseɛ but this is the video of how walead ɛkɔkɔfo bars no second department of the game no coach no ɛyɛ nsesa Aziz Haruna Dari ɛbaeɛ Emmanuel Kotei ɛbaeɛ Ali Umar, Ali Umar, ɔno nso ɛyɛ trials ɔbae. Joseph Amoah ɔne Musa Hamzata na ɛbɔɔ four and five no. Joseph Amoah nsesɛ deɛ Joseph Amoah nokwasɛm sɛ kɔtɔkɔ ɔmo center backs no including ɔmo ɔmo aba no Kofi Bini ɛnɛ report a manya no sɛ Kofi Bini ɛbɔɔ bɔɔl paa afei Isa Yakubu mu nyinaa no, sɛ wobɛtu aberanteɛ de din de Joseph Amoah agye sɛ ɔyɛ adwuma paa, akora no bɔɔ no wɔbɔ no wɔ soro. He's on form. Los Nkyei agyina mu, Emmanuel Mama ɛbɔɔɛ, Inusa Adams, Dogo Yakubu, uh, no, Donzo Morfin, ɛna Abu, Abu right back, youth team boy no, ɔno na ɛbɛyi uh, Walid, abira Walid praɛ no. Nti ɔbɔɔ first half no yie ɛbɛ startee second half no ɛde maa Asante Kotoko. Ɛnɛ anigyesɛm ne sɛ Kwadwo set a wapira, wohu sɛ Kwadwo piraa bɛyɛ one month to the end of the season. Ɛna wapira, yɛ startee pre-season no koraa no ɔnkekee bɔɔl. But ɛnɛ Kwadwo set ɛbɛbɔɔ bɔɔl no bi and that is good news. Ɔno no as a midfielder otumi bɔ six, otumi bɔ eight no. Eti ɔyɛ option ɛde ma coach no Kwadwo set. bɛbɔɔ game no bi. Cleverson Obeng, Clever Obeng, youth team goalkeeper no nso bae bere a Kotoko wuram wɔ the third half of the game, na last 45 minutes no wɔn nyinaa baam. Wei yɛ players a ɛnnɛ wɔn si akan de ma Kumasi Asante Kotoko wɔ game no mu na mede ama wɔn. Maka kyerɛw sɛ An unfortunate incident of an injury to Waleed Fuseni baeɛ a yɛn nyinaa mpaeɛ ne sɛ ɛnkɔ nkɔyɛ injury tenten. Waleed ankasa ɔbaa kɔtɔkɔ no, ɔpirae o, ɛna slow ne progress no aberanteɛ no nka ɛbɛyɛ sɛ aseɛ ɔbɛkɔ ɔbɛkɔ no, Waleed pirae, ɔbaa kɔtɔkɔ no ara na ɔbɛpirae. Ɛna pre-season yi nso wafa form a ɔresan ɛyɛ nneɛma wɔ hɔ a ɔno nso wasan apeke injury no very very unfortunate but saa ɛna ɛsiiɛ ɛwɔ game no mu ɛnɛ Asante Kotoko player a wammɔ game no bi ɛyɛ aberanteɛ de ne Hubert Gyawu deɛ nti a Hubert Gyawu ammɔ bi no mabɛkyerɛ mu akyerɛ mo saa Hubert ɛwɔ National Under twenty three Black Meteors Camp National Under twenty three Black Meteors Camp ɛna ɔwɔ ɛhɔ koraa info ekura mi ne sɛ ahwɛ ɔbɛyɛ captain ɛwɔ the National Under twenty three team no ibɛgyawu ɛwɔ hɔ ɔmo midfield na no ɔhye bruta ɔne eche dogly ɛna seedu sana kɔdaa no mmiɛnsa ɛna wɔn egyina National Under twenty three midfield hɔ a ɛnyɛ asɛm ketewa nti wei ɛyɛ sɛdeɛ Eh, nsɛm no tie. Players ɛbɔɔ game na mede ato dwa ama wo no. So Hamzata scored after 90 minutes, 45 minutes no. Ɛna Isaac Opoku Agyeman nso hyɛɛ goal ɛwɔ ne game no. Kɔtɔkɔ did not concede. And ɛnɛ, yɛ reporters no ɛka kyerɛ sɛ Kɔtɔkɔ ɛstate ɛbɔɔ stringing their passes together. You could see the pattern of play. So ɔmo yɛ Builder through the middle a wohu wɔn de fa flanks hɔ kɔpɛ wingers no a wohu. Mereto dwa de ama wo sɛ Solomon Nsor the Cameroonian bɔɔ game no bi ɔstarteeɛ. Aberanteɛ de din de eh, Kofi Marius Bini Anji starteeɛ ɔbɔɔ bi. Issa Yakubu bɔɔ bi. Eric Gbeta, winger no a Kɔtɔkɔ afa no, eh, the Ivorian no, yɛate sɛ ɔno nso aba abɛduru. So Gbeta. Eric Gbeta, ɔyɛ winger wɔ no arrive yɛ a ɔno nso ɛreba bɛyɛ adwuma no de ama Kumasi Asante Kotoko. Na ɛnɛ yɛmfa nto dwa sɛ former Kotoko captain Richard Buadu Agadas ekokopie mu wɔ game no ase. Agadas. Now this is what we know and this is what independently we can tell you. Akadas ɛnyɛ ɔtew ara na ɔno ara se ma memfa kaa nkɔ Nkran na menkɔyɛ kɔtɔkɔbɔɔ. Ɛnna na ɔbɛhwɛɛ baako no bi wɔ alignment, sofula alignment. Akadas has been invited by kɔtɔkɔ technical team no to come train with Asante Kotoko. Richard Bodu Akadas officially mpanyimfo ato nsa afrɛ no sɛ ɔmmra na ɔmmɛ try out and ɔno nso agye atom. Mɛtumi aka kyerɛ sɛ Agaras deɛ no ɛnyɛ straight contract sɛ ɔbɛsan. Ɔn sɛ Danlad, mpanyimfo ebusaa no sɛ if he is ready to come and try out which he responded sɛ yes ɔyɛ ready. Eti ɔkɔ kɔpie mu ɛkɔyɛɛ. Ɛmene wo kasa yi, Kɔtɔkɔ ɛde contract ɔfa no de ama aberanteɛ no din de danlad agadas last season fc ashanti gold 04 wɔnom register no for the last uh, part of the season no sese ɔnyɛ contracted to any club mpanyinfoɔ to nsa frɛ agadas sɛ ɔmmra na ɔmɛ Try out na mpa agadas ɛkɔɛ na mpakyɛ mohwɛ adeɛ wohwɛ video no bus no hɔ no a agadas ɔne team no nyinaa na free University of Ghana ɛkɔ pie mu ɛwɔ Harmonia residence na akɔkɔ da no ɔne ɔmo nyinaa na ɛkɔɔyɛ other players ɛba bɛhwɛ bɔɔl no bi ɔmo nyinaa obi awie obi akɔ ne fie ba agadas deɛ owie no ɔne kɔtɔkɔ team no ɛna kɔkɔ pie mu ɛwɔ kɔtɔkɔ residence hɔ. we expect that Agadas nso ɛbɛyɛ ne ne try out no with Asante Kɔtɔkɔ any moment from from now ɔbɛyɛ saa try out no now wohwɛ Kɔtɔkɔ midfield na question ne sɛ Ɛɛ Kɔtɔkɔ Mayfield na kwan dam saa a, six no yɛ hwan ne hwan? Ɔn sɛ Kɔtɔkɔ ɛwɔ ofa list no a wɔn de kɔ ɛɛ ɛkɔ pie mu nkran a Kabiru fa ma ahwɛfoɔ no. Adabo ɛyɛ number six, typical six. Ado Kadɛ no kakra na mahwɛ ne deɛ ma read afa ne ho no, ɔyɛ box to box asɛ eight no. And Da bi a ɔbaa kɔtɔkɔ no, coach no bɔɔ obi na ɔno agyina n'anim. Kɔtɔkɔ ɛwɔ Lɔs Nkyei, Lɔs Nkyei Manu Junior, fantastic akora nim bɔɔl no bɔ. Nti asɛ sɛ ɔmfrɛfrɛ under 20 ne adeɛ ɔmfrɛ saa nkora. Ɛna wɔnom ɛwɔ ɛɛ eh, Kwadwo set, Kwadwo deɛ Asukɔ Deportivo ha berɛ a na yɛtete no no, ɔtumi bɔ tre, ɔtumi bɔ six otumi bɔ eight otumi bɔ ten otumi bɔ eleven but at kɔtɔkɔ ɔbae no ɔbɔ as a central midfielder eti midfielders no lawson adabo kojo hubert walid ɛkwan da hɔ sɛ kɔtɔkɔ de bi bɛka ho one two three four five just five midfielders dabi ntumi fa five midfielders ɛmmɔ league na wobɔ wobɔ three koraa a ɛkyɛ sɛ aka two wɔ bench no so Obi gye card and midfielders no hom na taa gye card paa wɔ game mu. Ntsi ɛyɛ dɛn a coach no dze bi bɛka ho? So Richard Boadu Agadas ndɛ wɔ University of Ghana hɔ no na ɔyɛ part of players no a wɔn ne Kɔtɔkɔ team no firii hɔ kɔkɔ pie mu wɔ Kɔtɔkɔ hotel hɔ no. Ma memfa nto w'anim sɛ Asante Kɔtɔkɔ wɔnom ɛbɛ toa so with the training but wɔn bɛbɔ more of these low profile games coach na hyehyɛ bebrebee sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛtumi de asɛse mmeranteɛ no yie paa different positions te sɛ nnɛ coach no de Philip Amo kɔdokɔ first two games wɔn bɔɛ no Philip Amo na ɛhyɛ goals no ma wɔn one ɔhyɛ baako tia Bernard ɔhyɛ baako tia Ebony ɛnɛ coach no starting as a wing back. wing-back, gyina Fleipamo operate from the right side na wa run akɔ anim hɔ bebrebe because ɔbɔ a three back system nti ɔbɔ no as a wing back the option a coach no pɛ sɛ ɔhwɛ ne sɛ ebi a there will be days a ɔbɛbɔ three back na ɔbɛnya Philip ɛde n'agyina nti wɔyɛ training games a ɔde bɛ try nneɛma na ɔtɛste system, na ɔtɛste strategy, ɔtɛste tactics. Ɛno yɛ adeɛ a coach no ɛyɛ ɛnɛ ɛwɔ University of Ghana. Yɛ a ɛnyɛ asɛm ketewa. Eti all in all, Asante Kɔtɔkɔ wɔnom awini wɔn first pre-season game. Of course, pre-season game yɛ a na nyɛ win na ɛyɛ important. Ɛno nti na manya aboterɛ akyerɛ mu de akyerɛ wo sɛ ɛnɛ according to report a ekura yɛ no, kɔtɔkɔ mberanjɛ no, wɔnom bɔ ɔmo settle into a certain system, ɔmo bɔ ma ehu sɛ asɛ ɔmo ayɛ training na akyɛ nneɛma ekɔ yie. Finally, mo a mo busa sɛ Hamza Obeng mo anhu no wɔ hɔ no, maka akyerɛ mo sɛ Hamza ɔyɛ the last model of Calf License A Certificate no ɔyɛ ɔprampram. Eti Hamza Obeng Mohamed wɔ prampram a ɔyɛ ne last model no na wabɛyɛ Calf License A coach. Ɛstartee ninth, wɔbɛwie nineteenth. And Kɔtɔkɔ Director of Sports anaa Director of Football ne ne mpanyinfoɔ nyinaa no ate aseɛ na wɔama Hamza saa kwanya no sɛ ɔnkɔ nkɔsua adeɛ mfa mmra. Nkɔmmɔdie kɔ so constantly between Hamza ne the rest of the technical team. Wei yɛ Korɔbea Asante Kɔtɔkɔ wuram wɔ ɛnnɛ training game no a ɛkɔɔ so no a Asante Kɔtɔkɔ training game no ɛho nsɛm no ne report a wohia nyinaa no ɛna yɛde abrɛ wo live on akoma 87.9 FM. Yɛkɔ amanɔne aba na yɛakɔfa amanɔne nsɛm no na Franka ɛwɔ ha. Franka.